Llyfr cyntaf Moses, yr hwn a elwir Genesis. Pennod 1 Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A'r ddaear oedd afluniaidd a gwag, a thywyllwch oedd ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A Duw a ddywedodd, Bydded goleuni, a goleuni a fu. A Duw a welodd y goleuni mai da oedd, a Duw a wahanodd rhwng y goleuni a'r tywyllwch. A Duw a alwodd y goleuni yn ddydd, a'r tywyllwch a alwodd efe yn nos. A'r hwyr a fu, a'r bore a fu, y dydd cyntaf. Duw hefyd a ddywedodd, Bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd, a bydded hi yn gwahanu rhwng y dyfroedd a'r y dyfroedd. A Duw a wnaeth y ffurfafen ac a wahanodd rhwng y dyfroedd oddi tan y ffurfafen, a'r dyfroedd oddi ar y ffurfafen. Ac felly y bu. A'r ffurfafen a alwodd Duw yn nefoedd, A'r hwyr a fu a'r bore a fu, yr ail ddydd. Duw hefyd a ddywedodd, Casgler y dyfroedd oddi tan y nefoedd i'r un lle, ac ymddangosed y sychdir. Ac felly y bu. A'r sychdir a alwodd Duw yn ddaear, a chasgliad y dyfroedd a alwodd efe yn foroedd. A Duw a welodd mai da oedd. A Duw a ddywedodd, Egined y ddaear egin, sef llysiau yn hadu had, a phrennau ffrwythlon yn dwyn ffrwyth wrth eu rhywogaeth, y rhai y mae eu had ynddynt ar y ddaear. Ac felly y bu. A'r ddaear a ddug egin, sef llysiau yn hadu had wrth eu rhywogaeth, a phrennau yn dwyn ffrwyth, y rhai y mae eu had ynddynt wrth eu rhywogaeth. A Duw a welodd mai da oedd. A'r hwyr a fu a'r bore a fu, y trydydd dydd. Duw hefyd a ddywedodd, Bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd, i wahanu rhwng y dydd a'r nos, a byddant yn arwyddion ac yn dymhorau ac yn ddyddiau a blynyddoedd. a byddant yn ôl ei adau yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear, ac felly y bu. A Duw a wnaeth ddau oleuad mawrion, y goleuad mwyaf i lywodraethu'r dydd, a'r goleuad lleiaf i lywodraethu'r nos. A'r sêr hefyd a wnaeth ef e. Ac yn ffurfafen y nefoedd y rhoddes Duw hwynt i oleuo ar y ddaear. ac i lywodraethu'r dydd a'r nos, ac i wahanu rhwng y goleuni ar y tywyllwch. A gwelodd Duw mai da oedd. A'r hwyr a fu, a'r bore a fu, y pedwerydd dydd. Duw hefyd a ddywedodd, Hygied y dyfroedd ymlusgiaid byw, ac eheded ehediaid uwch y ddaear, yn wyneb ffurfafen y nefoedd. A Duw a greodd y môr faeirch mawrion, a phob ymlusgiad byw, y rhai a heigiodd y dyfroedd yn eu rhywogaeth, a phob ehediad asgellog yn ei rywogaeth. A gwelodd Duw mai da oedd. A Duw a'i bendigodd hwynt, gan ddywedyd, Ffrwythwch ac amlhewch, a llenwch y dyfroedd yn y moroedd, a lluosoged yr ehediaid ar y ddaear. A'r hwyr a fu, a'r bore a fu, y pumed dydd. Duw hefyd a ddywedodd, Dyged y ddaear bob peth byw wrth ei rywogaeth, yr anifail, a'r ymlusgiad, a bwystfil y ddaear wrth ei rywogaeth. Ac felly y bu. A Duw a wnaeth fwystfil y ddaear wrth ei rywogaeth, a'r anifail wrth ei rywogaeth, a phob ymlusgiad y ddaear wrth ei rywogaeth. A gwelodd Duw mai da oedd. Duw hefyd a ddywedodd, Gwnawn ddyn ar ein delw ni, wrth ein llun ein hunain, Ac arglwyddiaethant ar bysg y môr, ac ar ehediad y nefoedd, ac ar yr anifail, ac ar yr holl ddaear, ac ar bob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear. Felly, Duw a greodd y dyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd efe ef. Yn wryw ac yn fenyw y creodd efe hwynt. Duw hefyd a'i bendigodd hwynt, a Duw a ddywedodd wrthynt, Ffrwythwch ac amlhewch, a llenwch y ddaear, a darostyngwch hi, ac arglwyddiaethwch ar bysg y môr, ac ar ehediad y nefoedd, ac ar bob peth byw a ymsymudo ar y ddaear. A Duw a ddywedodd, Wele, mi a roddais i chwi bob llysieun yn nhadu had, yr hwn sydd ar wyneb yr holl ddaear, a phob pren yr hwn y mae ynddo ffrwyth pren yn nhadu had, i fod yn fwyd i chwi. Hefyd, i bob bwystfil y ddaear, ac i bob ehediad y nefoedd, ac i bob peth a ymsymudo ar y ddaear, yr hwn y mae einioes ynddo, y bydd pob llysieun gwyrdd yn fwyd. Ac felly y bu. A gwelodd Duw yr hyn oll a wnaethai, ac wele, da iawn ydoedd. Felly, yr hwyr a fu, a'r bore a fu, y chweched dydd. Pennod 2. Felly y gorffennwyd y nefoedd a'r ddaear a'i holl lu hwynt. Ac ar y seithfed dydd y gorffennodd Duw ei waith, yr hwn a wnaethai efe, ac a orffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith, yr hwn a wnaethai efe. A Duw a fendigodd y seithfed dydd, ac a'i sancteiddiodd ef, oblegid ynddo y gorffwysasau oddi wrth ei holl waith, yr hwn a greasai Duw i'w wneuthur. Dyma genedlaethau y nefoedd a'r ddaear, pan grewyd hwynt, yn y dydd y gwnaeth yr Arglwydd Dduw, ddaear a nefoedd. a phob planhigyn y maes cyn ei fod yn y ddaear, a phob llysieuyn y maes cyn tarddu allan. Oblegid ni pharasai yr Arglwydd Dduw lawio ar y ddaear, ac nid ydoedd dyn i lafurio'r ddaear. Ond tardd a esgynnodd o'r ddaear, ac a ddyfrhaodd holl wyneb y ddaear. A'r Arglwydd Dduw a liniasai y dyn o bridd y ddaear, ac a anadlasai yn ei ffroenau ef, anadleiniais, a'r dyn a aeth yn enaid byw. Hefyd yr Arglwydd Dduw a blannodd ardd yn Eden, o du'r dwyrain, ac a osododd yno y dyn a liniasai efe, A gwnaeth yr Arglwydd yw i bob pren dymunol i'r golwg, a daionus yn fwyd, ac i bren y bywyd yng nghanol yr ardd, ac i bren gwybodaeth da a drwg dyfu allan o'r ddaear. Ac afon a aeth allan o Eden i ddyfrhau yr ardd, ac oddi yno hi a rannwyd, ac a aeth yn bedwar pen. Enw y gyntaf yw Payson, hon sydd yn amgylchu holl wlad Havila, lle y mae'r aer. Ac aer y wlad honno sydd dda, yno mae bydeliwm a'r maen onycs. Ac enw yr ail afon yw Gihon, honno sydd yn amgylchu holl wlad Ethiopia. Ac enw y drydedd hafon yw Hidecel, honno sydd yn myned o dir dwyrain i Assyria, a'r bedwaredd afon yw Iwffrates. A'r Arglwydd Dduw a gymerodd y dyn, ac a'i gosododd ef yng ngardd Eden, i'w llafurio, ac i'w chadw hi. A'r Arglwydd Dduw a orchmynnodd i'r dyn gan ddywedyd, O bob pren o'r ardd gan fwyta y gelli fwyta, ond o bren gwybodaeth da a drwg, na fwyta o hono. Oblegid yn y dydd y bwytei di o hono, gan farw y byddi farw. Hefyd yr Arglwydd Dduw a ddywedodd, Nid da bod y dyn ei hunan. Gwnaf iddo ymgeledd cymwys iddo. A'r Arglwydd Dduw a luniodd o'r ddaear holl fwysfilod y maes a holl ehediaid y nefoedd, ac a'i dygodd at Adda, i weled pa enw a roddai efe iddynt hwy. A pha fodd bynnag yr enwodd y dyn bob peth byw, hynny fu ei enw ef. Ac adda a enwodd enwau ar yr holl anifeiliaid ac ar ehediaid y nefoedd ac ar holl fwysfilod y maes, ond ni chafodd efe i adda ymgeledd cymwys iddo. A'r arglwydd Dduw a wnaeth i drwmgwsg syrthio ar Adda, ac ef ei agysgodd, ac ef ei agymerodd un o'i asenau ef, ac ageuodd gig yn ei lle hi. A'r arglwydd Dduw a wnaeth yr asen a gymerasai efe o'r dyn, yn wraig, ac a'i dug at y dyn. Ac adda a ddywedodd, Hon weithian sydd asgwrn o'm hesgyrn i, a chnawd o'm cnawd i. Hon a elwir, gwraig, oblegid o ŵr y cymerwyd hi. Oherwydd hyn, yr ymedig gŵr a'i dad ac a'i fam, ac y glun wrth ei wraig, a hwy a fyddant yn un cnawd. ac yr oeddynt ill dau yn noethion, adda a'i wraig, ac nid oedd arnynt gywilydd. Pennod 3 A'r sarff oedd gyfrwysach na holl fwysfilod y maes, y rhai a wnaethai yr Arglwydd Dduw. A hi a ddywedodd wrth y wraig, Ai di a'i ddywedyd, O Dduw, ni chewch chi fwyta o bob pren o'r ardd? A'r wraig a ddywedodd wrth y sarff, O ffrwyth prenau yr ardd y cawn ni fwyta, ond am ffrwyth y pren sydd yng nghanol yr ardd, Duw a ddywedodd, Na fwytewch ohono, ac na chyffyrddwch ag ef, rhag eich marw. A'r sarff a ddywedodd wrth y wraig, Ni byddwch feirw ddim. Canys gwybod y mae Duw, mai yn y dydd y bwytaoch ohono ef, yr agorir eich llygaid, ac y byddwch megis duwiau yn gwybod da a drwg. A phan welodd y wraig mai da oedd ffrwyth y pren yn fwyd, ac mai teg mewn golwg ydoedd, a'i fod yn bren dymunol i beri deall, hi a gymerth o'i ffrwyth ef. ac a fwytaodd, ac a roddes i'w gŵr hefyd gyda hi, ac efe a fwytaodd. A'i llygaid hwy illtau a agorwyd, a hwy a wybuant eu bod yn noethion, ac a wniasant ddail y ffigysbren, ac a wnaethant iddynt ar ffedogau. A hwy a glywsant lais yr Arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gydag awel y dydd. Ac ymguddiodd Adda a'i wraig o olwg yr Arglwydd Dduw, ymysg prenau yr ardd. A'r Arglwydd Dduw a alwodd ar Adda, ac a ddywedodd wrtho, Pa le yr wyt ti? Yntau a ddywedodd, Dy lais a glywais yn yr ardd, a mi a ofnais. Oblegid noeth oeddwn, ac a ymguddiais. A dywedodd Duw, Pwy a fynegodd i ti dy fod yn noeth? Ai o'r pren y gorchymynaswn i ti na fwyteit ohono y bwyteaist? Ac adda a ddywedodd, Y wraig a roddaist gyda mi, hi a roddodd i mi o'r pren a mi a fwyteais. A'r Arglwydd yw a ddywedodd wrth y wraig, Paham y gwnaethost ti hyn? A'r wraig a ddywedodd, Y sarff a'm twyllodd a bwyta a wneuthum. A'r Arglwydd yw a ddywedodd wrth y sarff, Am wneuthur ohonot hyn, melltigedigach wyt ti na'r holl anifeiliaid ac na holl wystfilod y maes. Ar dy dor y cerddi, a phridd a fwytâi holl ddyddiau dy einioes. Gelyniaeth hefyd a osodaf rhyngot ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, efe a ysiga dy ben di, a thithau a ysigi ei sawdl ef. Wrth y wraig y dywedodd, gan amlhau yr amlhaf dy boenau di a thfeichiogi mewn poen y dygi blant a'th ddymuniad fydd at dy ŵr ac ef ei alywodraetha arnat ti. Hefyd wrth adda y dywedodd, Am wrando honot ar lais dy wraig, a bwyta o'r pren am yr hwn y gorchmynason i ti gan ddywedyd na fwyta o hono. Melltigedig fydd y ddaear o'th achos di. Trwy lafur y bwytai ohoni holl ddyddiau dy einiais. Drain hefyd ac ysgall a ddwg hi i ti, a llysiau y maes a fwytai di. Trwy chwys dy wyneb y bwytai fara, hyd pan ddychwelech i'r ddaear, oblegid ohoni y'th gymerwyd, canys pridd wyt ti, ac i'r pridd y dychweli. A'r dyn a alwodd enw ei wraig Efa, Oblegid hi oedd fam pob dyn byw. A'r arglwydd yw a wnaeth i Adda ac i'w wraig beisiau crwyn, ac a'i gwisgodd am danynt hwy. Hefyd yr arglwydd yw a ddywedodd, Wele y dyn sydd megis un ohonom ni, i wybod da a drwg, ac weithian, rhag iddo estyn ei law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta a byw yn dragwyddol. Am hynny, yr Arglwydd Dduw a'i hanfonodd ef allan o ardd Eden, i lafurio'r ddaear, yr hon y cymerasid ef o honi. Felly ef ei a yrrodd allan y dyn, ac a osododd o'r tu dwyrain i ardd Eden y ceriwbiaid, a chleddyf tanllyd ysgydwedig i gadw ffordd pren y bywyd.